Yoo ɛɛ maame asɛm ato wo. Ɔbaatanpa mepakyɛw hyɛ wo ho den wate. Ɛnyɛ deɛ wo pɛ nie ɛso aba ne saa. Na deɛ ɛɛya paa ne sɛ mpaninfoɔ se aboɔ biara di ɔdasani aduane a ɛnyɛ nea sɛ aboɔ kɔkɔ a ne nsa si ase kan. Na nka wo nua no nso so bɛtumi ayɛ adwuma saa na wasi ne fie. Wo hwɛ ne nua, wo hwɛ ne mma Wohyɛ wɔn no ankasa so, nanso deɛ woyɛeɛ anyɛ no fɛ. Ɛnnɛ ɔdebɔne na ɛretua wo ka, bɔne aba wo tirim, ɛyɛ wo sɛ ku no, nku no. Mmɔ no dua na mfa no mfa baabiara. Na mereka asɛm bi akyerɛ wo. Sɛbi mprɛdua sɛ ɔdasani bi ankyere boɔ, ɛna sɛ ɔpɛ ne ho anya ne ho a, ɔte sɛ kɔkɔhweredeɛ a ɔbutu kɔsuo nyɛ ne dea so. Na aboɔ a ɔnni dua wowɔe, sɛ Awurade pira ne ho a, Awurade bɛpira ho aka ho asɛm ama no. Na ɔkye no a, wo nnua no bɛbɛbu kotodwe wɔ w'anim, esiane sɛ Isaiah kae. Ɔse, Na wo nuanom a ɛpoo wɔn no bɛba w'anim, na wɔbɛbɛbu kotodwe, na wo nan ase mfuturo na wɔbɛtafere. Ɛbɛba no saa.
Abusuafoɔ eh, yɛasan hyia biom Yɛwɔ mo akwaaba ɛba a modwo TV Ɛyɛ eh, gyaesu adwumadie yi so na yɛsan ahyia yi Wɔn amu sɛ da biara yɛhyia na yɛn ho ayɛ fɛsia Me ne Rev yɛn ho ayɛ fɛsia na kyɛ sɛ moahu sɛ eh, dwumadie na ɔn sɛ hwɛ Rev ɔyɛ ne shirt no yie Rev yɛ nie ɔn moahu ne shirt no

Afutusɛm na ɛbrɛ mo, nsɛm a mote bɛtɔ mo akoma so, na ama mo nso so mode bi atu mo ho fo, na mode ayɛ adwuma wɔ mo abrabɔ mu na daa nyinaa nyinaa yɛde brɛ mo. Te sɛdeɛ mekaeɛ no, mo ntaa na ɛyɛ me dinn. Na ɛnnɛ, ɛnnɛ, nsɛm no so, yɛka sɛ, Ebi aba, ebi aba, na woagye so, Ebi aba. Na sɛ mesan ka kyerɛ wo sɛ, Gyae su a, na wohu me a, wosi meresu bio.

Large wom a ɛyɛ large ebia figures na meka no America sixteen no gye sɛ me ne wo na kyerɛ sɛ mede fa ama wode akɔ akɔpam overall. Ɛɛ sɛ na mede apam mamfa mpam overall so a mede apam top and down bi na ayɛ sɛ masi so na me ara na ahaa ɛno nso so deɛ na ayɛ sɛ ataa ne ataa nti mesrɛ momfa me deɛ mmerɛ no mfa ne deɛ mmerɛ no anaa hyɛ size no. Ei papa fourteen fourteen na mehyɛ.
Saa. Papa mood.

Ɔsɛ.
Ɛɛ sɛ nea wiase deɛ deɛ ɔyɛ funfun adeɛ mpepa ne nsa kwa. Sɛ ɛyɛ a yɛyɛ a wobɔ sɛ yɛbɛta yɛpu nsɛm gu wɔn so na wɔn mfa mu abɛn ne adeɛ. Yɛdi adi bio nso so na wɔn wɔ hɔ ne yɛ dɛn. Ɛka fie. Aha nti sɛ ani bɛka fie na yɛfrɛ studio sɛ ya. Na sɛ mɛfiri set so na mɛba abɛtwa na kyerɛ sɛ. Mewɔ baabi kora mese da bi meba na kyɛ sɛ adwuma no yɛ wo de ana nyame nso so nhyira yɛ director aha ah, director bɔbɔ ɔyɛ yɛ good ɔyɛ yɛ good ahodu tv ɛna ɛyi dop baako pɛ deɛ de kyɛm tv de kyɛm so tv yɛ ne deɛ ɔte afidie akyi na nsɛ nnɛ yɛ ne so ne tv so so nti n'ani agye ɛne na ɔmosɔ maa no ɔmasɔ ne kyɛm ɛna sɛ wɔ ɛyi nyan ɛnɛ deɛ yɛde nyame ase de kyɛm so tv Akwaaba. Ah, akwaaba. Ah, wɔyɛ yɛ so a wɔnka yɛ. Eh, wɔnka yɛ. Because yɛka ho bi na. Saa na ti. Mepamkyɛ a mo subscribe nso ɛma no na mo nhyɛ wɔ ID Change to TV. Na mo nhyɛ ma no yɛsrɛ mo mada wɔ no. Ehia paa. Papa. Yes. Sɛ yɛ yɛ wɔ yɛ nya ma studio na yɛ wɔ anim. Woka sɛ enum bi.

Awurade yɛda wase. Nyame ayade. Menim sɛ wo sɛ woda ase wɔ fie. Mm. Wate ase a. Ɛno ano wɔ hɔ na ada ase. Eh. Ɛnyɛ wo nko ano ɛnyɛ ase. Eh, ɛnyɛ wo nko a. Eh, ɛnyɛ awerɛhoɔ wo wei wo ma ne hyɛ ɔso bebree a. Ebe kum. Ebe kum. Apenehyeɛ wi nnompe na awerɛhoɔ kum Ebe kum. sunsum. Mm. Hɛ me ka asɛm yi akyerɛ wo. Gyae su na pepa w'anim. Saa na ɛteɛ. Na yɛka sɛ gyae su nso so a ɔse mensu bio ɛfiri sɛ Saa. yɛawo wo aba ewiase deɛ. Wo ne ɔhaw na ɛnam, na wontumi nnwane mfiri a woka w'ano aduro na wofiri ateasefoɔ asase so a, baabi a worekɔ no, wonnim nea ɛwɔ hɔ, wontumi nnyina. Kokoden wɔ ha, na yɛ nkonimdifoɔ, na akɔduru baabi a yɛama wo mmoa. Akoa pa nokwafoɔ, woadi nokorɛ wɔ asetenaa mu. Ampa, papa, woano hwam, papa, woayɛ adeɛ, woano hwam, woano. Papa, ɛnnɛ deɛ, ɛɛ, ɛyi, ɛyi, asɛm a ɛda dwa so yɛ, Sixty years old woman ayi ɛka no old woman no. Old lady. Old lady. Aha sixty sixty years old.
Maame panyin ɔyɛ maame. Maame panyin. Okay.
Maame panyin a n'ani afi a ne ho so ɛfɛ a. Mm. Wabɔ bra. Mm. Kyɛ sɛ wakɔ tena aburukyiri abɔ bra paa. Oh. Aha ɔno n'asɛm na nnɛ yɛba abɛka yi asɛm a ɔde abɛto yɛ pono so papa. Mm. Asɛm no awerɛho na aane asɛm no awerɛho paa paa. Ɛdeɛn ei bɔ me mu bɔ me mu. Papa neɛ ɛteɛ ne sɛ yɛ maame yi wakɔtena aburokyire so many years wanwo da.
Ne sɛ ɔnwoo da ɔnni ba. Ɔnni ba
ɛna ne nua ne nua no ma no hyɛ wɔn mo wɔn mo wɔ Ghana a kyɛ sɛ n'adwuma a wɔyɛ nyinaa no wɔde hyɛ ne nua ne ne mma ne n'abusua ɔnni ba bi na wɔde bi ayɛ dɛn ama no. Eti wa wa wɔde wɔn akɔ sukuu, ne nneɛma no akɔ sukuu ama kyɛ sɛ sukuu akɛseɛ ama ebi mo didi yie. Wohu a kyɛ sɛ wohu wɔn a wotumi sɛ ee maame yi wayɛ adeɛ. Na sɛ wɔbɔ ne ho mmɔden, wanyɛ tirimɔdenfoɔ. Dabi. Yoo.
Nti no ɔyɛ n'adwene sɛ ɔbɛba fie. Na ɔyɛ sɛ na ne nua no

sɛ ɔnyɛ biribiara ma no deɛ ɔnim sɛ wɔyɛ biribiara wɔayɛ fie no kama wɔasi ɔtwa pictures biribiara ɔde kyerɛ no ma no hu sɛ oh me nso so me nua yɛ adeɛ asi fie nti ɔfrɛ ne nua no sɛ ɔpɛ sɛ wɔba nti no efie no so ɛso saa nti boys quarters wɔ na main wei nankasa ɛwɔ na main house no si boys quarters boys quarters nti ne nua no nkɔ boys ɔmo nfa boys quarters no na ɔba na ɔnkɔ main house no mm. na ne nua no ka kyerɛ o sɛ wonya mmae aha nti sɛ woba yɛ bɛfiri main house no mu akɔ boys quarters no sɛ mm. woabɛfa mm-hmm. wadeɛ maame yi sɛ wɔbɛduru yɛ a na ne nua yi mfiri hɔ nkɔ a wɔ se da na fie no koraa nyɛ ne deɛ efie no nyɛ maame no deɛ efie no maame no no de ne sika abrɛ ne nua sɛ wɔn si ma na efie no nyɛ maame no deɛ bi
Ne nua no agye fie. Ne nua no agye fie no ama maame yi ka n'asɛm baabi a kyerɛ sɛ wɔnya obi mpo ma ne ne mma no a ne nua no mma no a wahyɛ wɔn no nso. Ne nua no mma no nso asa di wɔn maame no akyi ɛna wɔn nyinaa sɔre tia maame no. Oh! Sɛ maame no nni kamafoɔ. Abusua, maame no ma abusua nyinaa baa mu, wɔn aka akyɛ sɛ wei ne deɛ wayɛ Tintintini te sɛ wɔmfa fie no. Ɛna ɛba nso so soso a, ɛ, wɔasan de sika no mmom deɛ, wowɔ wo papers a wode san dii sika no nyinaa deɛ ɛma a yɛhuiɛ. But seesei no, sɛ ɔde ne din koraa yɛ wei no a, sɛ wonhu no. Woate aseɛ, papa? Enti wɔ sɛ wɔmfa fie no mma no. Enti ɔyɛ n'adwene sɛ nka ɔbɛkɔ antoa na ɔde akɔgye no. Ɔkɔku ne nua no. Ɔkɔku ne nua no because ne ho mete, ɔyɛ ne ho hwee nyɛ yie. Ne fie, wo so agye abɔ so. Ɔnni ba bi ɛna ɔnni obiara nso so. Na Ɛdeɛn na wɔbɛyɛ? Ɛne sɛ papa, ɔde abɛto yɛn pono so sɛ, sɛn na ne nua, kwan sɛn na ne nua no de afa so? Ɔnyɛ dɛn? Because maame no n'anom nisuo, ɔresu. Papa, maame no sɛ ɔnyɛ dɛn seesei?
Adasa. Onipa dasa ni o. Ɔte sɛ huruiɛ. Sɛ woyɛ nipa papa paa a, ɛnwene akyire bio. Esiane sɛ w'ani kodi akyiri de a, bɔne a wobehunu no, woanhwɛ a nyɛ nipa papa bio. Nnipa nyɛ o. Meka mekyerɛ sɛ mmoa nnomaa, nnomaa koraa no dɔ wɔn ho sene nnipa. Nnipa, na nwura mu mmoadoma koraa no, wɔn tena faako na nyɛ nnipa. Nnipa nyɛ o. Papa nnipa nyɛ. Wobua nnipa gye receipt. Ah, me deɛ mese nyɛ receipt o. Na mmom sɛ wobua nnipa a, kɔ kɔhwɛ ne fie na kyena sɛ sɛ ɔdi nsɛm a wanni nsɛm pa a, woatumi akɔ fie hɔ akɔ akɔbɔ abusua amanneɛ sɛ mokae sɛ me ne no baa fie ha na meyɛɛ no adɔeɛ ma wo ne ɔde ayɛ me. Ana papa wobua nipa no ma yɛ pepa ato so. Ɛnyɛ no sɛ wode rekyɛ no ade kyɛ no nkrataa bi anim hwɛ maame sixty years da bɛn da bio ɛna maame yi bɛtumi asan ayɛ adwuma bio no ɔsɛ asidan hwɛ mmerɛ dodoɔ deɛ kɔtena akwantuo mu. sixty years ne te sɛ wɔkɔ ne pension ano no mm. aburokyire so ɔyɛ adwuma bi kura yɛ ɛma n'aba fie mhm. nti dabɛn dɛ bie na obetumi esi fie bio wɔde ne sika nyinaa so hyɛ wɔn mma wɔn na wɔgye fie na bɔ so no wɔhwɛ wɔn mma o wɔhyɛ wɔn mma ɛnna to akwantufoɔ. Obiara ma obi sika sɛ wɔnkɔsi fie mma no no, ɛnnɛ obi tumi kɔfa obi asase. Wɔbɛsi fie no awie no, mpo fie no yɛ deɛ ɔwɔ aburokyerɛ deɛ o, nanso wobɛba abɛtena mu ama yɛahwɛ. Wɔde wo bɛfa adunsifoɔ ne ayifoɔ so agye fie no afiri wo nsam. Obi akum obi ama n'abusua mpo nnim baabi a onua kɔsii fie hyɛeɛ. Nea ɔsii fie no, wagye fie no atena so.

hwɛ wo wo nua yi wɔanwo da eti fie no yɛ wɔn adea. nka yɛ wo ne wo mma mpo wo mma koraa deɛ. tie wɔadi ne yie wo nua no wɔanwo da efie no yɛ wɔn adea. mma no dea. efi sɛ wɔde wo mma no ayɛ ne mma na wɔhyɛ nkɔla yi anyɛ wo fɛ hɛ yɛsɛ deɛ ɔpɛ ntɛm anya no no te sɛ kɔkɔhwɛ deɛ obi so kosua a obutu kosua nya ne dea so ɔbɛsɔle. wobɛsɔle hwɛ maame mɛkyɛ sɛ sɛsi asoso wɔwɔwɔwɔ yi ɔka ani berɛ ɔka ani berɛ ɛti no deɛ aba ne tirim ara sɛ wone ɔkɔ akɔku no abusua tumi aba mu ɛka kyerɛ wo sɛ monhwɛ na fa wo nuane fie ma na wo se wonyɛ ɛna nkura te pɔnkɔ soɔ sɛbi yɛwɔ nkɔfoɔ bi wɔ asetena mu a ɔmo maame ne ɔbɛnya asɛm a na ɔmo akɔ akɔdi ɔmo maame akyi Wo maame ne onipa no ayɛ aka nti ɔno nso so ne nipa no ayɛ aka. Ebia wo maame koraa asɛm nyɛ dɛ na wodi wo maame akyi. Wontumi nsekyere nka nkyerɛ wo maame sɛ nea ɔreyɛ no deɛ nti a nnome adɔɔso ne no no. Maame bi wɔ hɔ a wɔno na akra nnome de abrɛ ne mma ɛna ne mma no nso adi akyire nea bobɔ nkwadaa no nnua. Wo sɛ meka kyerɛ wo sɛ nyɛ fie bi a na ɛwale wɔn. Maame bi wɔ hɔ a hwɛ maame a ɔte sei na sɛ maame no ne babaa bi wɔ hɔ na ne babaa no kɔtaa maame akyi na woyɛ aberanteɛ wompɛ ho asɛm na akɔfa saa nkora wei mu bi anaa akɔwale mmarima bi ɛfiri saa maame wei mma mu a ɛnyɛ adesoa ɛyɛ adesoa ɛnome
Papa, Asɛm wei no, kyerɛ sɛ, me ankasa no, me, me, me, ɔ, me rediiɛ no, me werɛ hoe. Meka sɛ me werɛ anho a, na Me, meboa. ayɛ me ya ankasa. Wohu sɛdeɛ meresi kasa? Meka sɛ me werɛ anho a, na meboa. Na wohu sɛ, obi wɔ hɔ nso so a, yɛayɛ no sɛ wonwo da, wo, wo na abɛhwɛ abusua, woyɛ abusua ti. Wohu sɛ, obi wɔ hɔ a, saa na yɛayɛ no. Hwɛ o, ɛno nti, ɛno nti na woyɛ ababaawa na wosi so a. toto w'akwan yie. Mhm. Woanyɛ wo bi anwane antoa wo antoa no koraa na ɛnyɛ ne Onyankopɔn. Mhm. Dwantoa Onyankopɔn. Ɛmfa mma wiase nyɛ kyerɛ ama sɛ wiase sɛdeɛ da waa na ɛda hɔ. Wodi agorɔ yɛbɛyɛ osimpa panin. Mhm. Na wo na wobɛbɔ dwetire wɔ fie. wɔn nyinaa bɛtwa wɔn nso aba abɛyɛ yie wonyɛ yie mhm. menim obi a wɔde ne sika hwɛ ne nuama ɛna ɔde ne sika hwɛ ne nuanom na ne nuanom yɛ ɛyi a wɔno no wo yɛ nka ne nuanom bɛsɔ ne mma mu bi ama no nka ɔde ne sika kɔsisi fie tena mu ankɛyɛ ɔde hwɛ ne nuanom nyinaa ɛsoso nnɛ ɔno abɔ fam ɛsi ghana wɔ hɔ ɛwɔ aburokyire obi te aburokyire adwuma ɔyɛ nyinaa no ɔsɛne ɔde berɛ ne nuanom ɔsɛne ɔde berɛ ne maame ɔsɛne ɔde berɛ ne papa ma ɔsɛne ɔde berɛ ne nam fofoɔ Nso so ɔkye na ɔbɛba fam a, wɔn a ɔboa wɔn anka wɔn sɛ wɔn sɔ mu mhm. na wɔn pagya no no. Yesu Kristo ka kyerɛ Peter, ɔsi Peter, ɔbɔnsam pɛɛ sɛ nka yɛ ɔyɛ ɔsɛ ntɛtɛ a yɛyi afiri aburo mu, nanso masrɛ ma ma wo, na mmom Peter, woyɛ den a wɔn a wɔn mmerɛ no ma wɔn so nti ka obi ɛyɛ den wɔ sika mu na ɔma wo so a bɔne biara nim, na nfa bɔne eh, papa nkotua bɔne ka. Obi yɛ ɔpa pɛ, ɛmfa bɔne nkyia ne ka. Na papa, wei ɛnyɛ honhom asɛm.
Yɛka no honhom asɛm a, ɛyɛ yɛ so ɛnyɛ yie. Mm. Sɛ nsɛ sɛ bio, obi a n'ani tua wo yɛfunu mu paa na wasom paa na ɔbɔ yɛfunu deɛ wahyɛ da. Honhom asɛm. Eti honhom asɛm na kyerɛ sɛ efie na wo yɛde nkrata ayi sika ne sɛ ne brɛ wo sɛ ne brɛ wo sɛ ne brɛ wo no ɛnyɛ wo dea. ɔka kyerɛ sɛfɛsi ma no woahu sɛ yɛsɛn ne sɛfɛsi fie ma obi na nti bɛyifoɔ yɛ wa wo so nyɛ ne bi nti papa obi tumi ne obi tumi ne ne nua firi yɛfunu baako mu na ɔtaa no o oh, ɛno deɛ kɔmɔ mm. ɛno deɛ kɔmɔ is it psalm 41 verse 5 yes i believe so 41 verse 5 wɔsi na ɔdasani mi nua a wɔdi ma duane no Wɔn no na ama ne nantiri so tiameɛ. Psalm 55, 12 downwards. Ɔsɛ na deɛ ɔyɛ no nkɔyɛ ɔhohoɔ a nkɔbɛ tete. Deɛ ɔyɛ no no nkɔyɛ ɔna ɔyɛ obi kura kɔ ɔnfa ne ho. Mhm. Na wo me ma n'ani me yɔnko brɛbo a me ne odi tirim sɛm dɛdɛɛdɛ. Wɔn no na asɔre atia no. Nti wo nua paa bɛtumi ayɛ wo wo nua onipa mama ho ahi meka sɛ ebia mo biribiara no wodin ne ɛbɔ ɛma wɔfa wonyaa bi wokɔ nkae wɔ abrabɔ mu woyɛ adwuma wohu sika wonya awale pa wo nua no nya awale pa sɛ nyame amma wo nua no ma kwan mu a wɔn ani bɛbrɛ wo ɛfiri sɛ joseph ne nuanom na ɛkaa no mhm, mhm, mhm. joseph Ne nua no na ɛkaa no. Nti ayɛ no mɛma nyɛ wo sɛ wo nua deɛ ɔntumi nyɛ wo. Wo nua bɛtumi ayɛ wo. Mhm. Na mmom mpaebɔ na bɔ na wohu no Yesu so ɔtɔn obi ma wo nua no na ɔma anya adwene bɔne amfa bɔne amma wo so. Sɛ wo nko ara yɛ sɛ wobɛyɛ Kristoni a, amanehunu sɛn na wobɛnya? Na papa yi, nti no ɛyɛ sɛ wode eh, wo w'aburokyire na wode wo sika bɛbrɛ wo nua sɛ wɔnsi dan ama wo anaa? Anaa w'abusuani bi sɛ ɔnsi dan ma wo? Ɛyɛ. Ɛɛ sɛsi a wowɔ abrokyire yi wonni hɔ wonni Ghana wɔn na ɛwɔ ha wɔn na nim asase sɛm baabi wɔkɔ akɔ akɔtɔ asase na ani yɛ ɛgye iti ka wowɔ nya obi a wo trust no anaa wogye ne di na nka wode adeɛ bɛsi ne so a nka nsɛe hwee na mmom nipa korɔ no a wode adeɛ asi ne soɔ no, ɔno na ɛbɛma wahu sɛ ɛyɛ anaa ɛnyɛ, nipa papa anaa nipa bɔne. Ɛtɔ da bi a abɔntensoni kura tumi yɛ wo yie mpo sene fie nipa. Ɛɛ, na anka mebɛka kyerɛ no sɛ ɛwɔ sɛ wosi fie deɛ a, wopɛ w'adamfo bi na wode ma no na.
W'adamfo nso bɛtumi akum.
Na mmom no, deɛ ɛwɔ sɛ woyɛ ne sɛ wohwɛ deɛ ɔsuro Awurade. nyamesuro wɔ ne mu abusua no yɛwɔ wɔn a wɔsuro awurade wɔ mu yɛwɔ wɔn a wɔn honhom yɛ papa wɔ mu ɛnyɛ obiara na wɔsɛ wode wo sika kɔsi ne soɔ ɛno ɛnyɛ obiara na wɔsɛ ɔyɛ w'adwe sɛ ɔnyɛ biribi ma wo obi kura wɔ a ɔyɛ biribi ma ɔbɛba na ɔkyia yɛ basaa a akwantufoɔ no bi berɛ ɛnɛ wɔn sɛ wɔn ntumi nyɛ biribi a wɔ ghana bio deɛ nti a ghana ntumi ndevelop nyinaa no wɔn a wɔn sika wɔn bɛtumi ayɛ biribi no yɛdi wɔn bɔne nti wɔn mpɛ sɛ wɔn bɛyɛ biribi bio ɛyɛ saa na kan wɔn sɛ sɛ woma wo nyɔnko nsa si fam a wobɛdi hia ɛfiri sɛ sɛ ɔyɛ na ɛyɛ yie a na wowɔ nya biadie na sɛ woanyɛ ne yie a meka mekyerɛ wo wode wo nsa mmienu fom aduane a hɛ wodi sɛ dɛn wobɛgyae akɔ yaane so enti mfa wo nsa mmienu mfom aduane fa adwene to ho sɛ bia woyɛ adeɛ ama obi a ɛbi koro nua korɔtiri sɛ ne kakra sɛ gye to ho na ade adidi enti ɔma obi didi maame yi ɔma ne nua ne nsi dan kwa kwa na ɔnhwɛ ne kwa ɔma ne didi sika ɛso wɔn de ɔde wayɛ no.
na dɛn na ɛbɛyɛ ɛbɛma ɛɛ eh, wobɛsi so na baabi a maame yɛ dui ne mpɛ wɔ wɔ wɔ n'ani afi na ne mmabaawa berɛ mu bɛ nyinaa wɔanware da ana wɔware kura awo ɛdɛn na ɛbɛma saa de no ɛsi sɛ ɔba ntumi nwo da because menyi ni sɛ ɔba bi ayɛ bɔnyi. Bible no kã sɛ, edze Isaiah chapter fifty four no, ɔse, To nwom obonyin a wonnwo, na deɛ ɔnni bie nna mma bɛdɔɔso asen deɛ ɔwɔ bie ma. Bonyini wɔ hɔ. Elizabeth, sɛnea yɛfrɛ no bonyini, bonyini, bonyini, ɛna Nyame dom no ba, na obi wɔ hɔ a, ne deɛ mu no, Wobaa wiase no, ebi a wowɔ adi a wowɔ ɔnwo bi da. Na ɔbɛhwɛ nkurɔfoɔ mma. A, obi wɔ hɔ a wɔn, obi wɔ hɔ a, meka mekyerɛ wo sɛ, ɛnyɛ sɛ wɔkɔyii nyinsɛn gui na ɛmaa no baa saa. Obi wɔ hɔ a, ne deɛ ne sɛ, ɛ, ɛ, biribi bi na wɔwɔ, ɛbɛtumi ayɛ sunsum mu asɛm, abusua asɛm, because abusua bi wɔ hɔ, wɔde yafunu kɔgyee sika, nti no, mmaa a wɔtɔ so mmiɛnsa no, mmiɛnsa no nwo, deɛ ɔtɔ so nnan bɛwo. Ɛkɔ no ɔnwo saa. Biribiara wɔ deɛ ɛsisiɛ. Obi nso so wɔ hɔ a ne system no ankasa no ɛ responde te sɛ bɛrima. Especially yɛse mmaa a wɔn abɔdwe hwii ne ɛyi no wɔn mmarima. Obi wɔ hɔ a ne saa na ne nneɛma teɛ. A kyerɛ sɛ woanhwɛ yie a na wawo wɔn nsɛm ayɛ. Ebi nso so wɔ hɔ a wopitiatia doctors no a na kyerɛ sɛ obi nso koraa wɔ hɔ a na wotwaa mu no Ɔn, baabi a ɛba da no, ano no ayɛ dɛn? Ɛmmerɛ. A, ɛba bɛtɔ mu a, na ayɛ dɛn? Abɛsen. Ɛba bɛtɔ mu a, abɛsen. Ɛbɛduru baabi a, ɛmma bio. Nneɛma causes no yɛ bebree, enti ɛtumi de saa nneɛma no bi ba. Ebi nso so wɔ hɔ a, abortion. Yɛsusua yi, na sɛ bio ɔne bɛrima kɔhyiaeɛ. Abortion tumi de saa nneɛma no ba. Nti sɛ yɛayɛ abortion a, ne ayɛ ne. Mpo sɛ wote wiase yi, mistake dodoɔ bi a ɛbɛba no, ɛba. Na sɛ yɛ ba nko ara deɛ awɔ wate because obi nnim deɛ ɔbɛhwɛ obi. Menkasa bɛyɛ mfomsoɔ na makɔ nyem obi. Ae menyim obi so ɔbɛwo. Ɔbɛwo mm ɛno deɛ. Ae sɛbio ɛyɛ ba nko ara na ɛba wiase m'anim bɛgu ase akɔsi da bɛn. Ɛwɔ sɛ wode ba ba wiase. Ɛba no ɛbi ɔno na ɛba abɛhwɛ wo. Obi nso so wɔ hɔ aduro bebree a ɛyɛ a na mmaa no mofefa. Ɛsɛ ɔma ɔne bɛɛma da a ɔmpɛ sɛ ɔbɛnyem. Na Yes. wɔkɔ fa ɛ- aduro. Aduro bebree a mmaa no mo fefa no, aduro bi wɔ hɔ a ɛne obi ho nyɛ. Papa wo sɛ saa nnuro no kura tumi siw menses kwan. Ah, bebree.
Me wɔ obi ɔfrɛ me, papa na bɔ mpae ma me. Sɛsi a me menses ɛkɔ six months. Ɛ, Ɔsi first na me fɛ aduro bi, nnuro bi wɔ hɔ a me ntumi mbobɔ din biribi nti no. menim bebree Ɛhɛn. paa so. Ɛno nti ama me menses mma. Nti nnuro no a yɛfefa fefa no, yɛnhwɛ no yie. ɛna obi wɔ soso koraa no a ɔsua no yɛwerɛ puu no yɛwerɛ puu no nti no rape no mu no ama wɔnyɛ damage ɛwɔ ne wom ne adeɛ ho anaasɛ obi wɔ koraa no yɛyi na wode ɛtɔ twene si wɔn nti kɔsese no dɔɔso papa wonim sɛ saa nnuro no a maa no so no nom no so no ɛno so ɛno tumi ma ɔmo sɛnti
Ɛwɔ mo ase sa. Sɛ nyɛ aduro bia na ɛwɔ sɛ wode wura wo system mu papa wate ase okay wohu sɛ ɔbaa bi wɔ hɔ a ɔmpɛ sɛ ɔbɛnyem ɛti bɛrima no ne ne da a na wakɔfa aduro bi ɛni kwan so ɔfa no ɔnom na sperms no ɛno so nyinaa ti because sperms na ɛwɔ sɛ ɛbɛse ne kɔ aha nti wonom aduro no ama saa nneɛma no nyinaa afiri mu bɛtena wɔ sɛ ɛfa yareɛ foforɔ Yes, nti nneɛma bebree no a yɛ a yɛnonom no ɛsoso de biribi ba. Nanso so no wo nua no, wo nua no mpo sɛ wanwo a, ɛkyerɛ sɛ yɛ no bɔne hyɛ yi anaa? Nea ɔboaa wo ɛnɛ ɔtɔɔ aduane maa wo diiɛ, wo ne no na ɛte fie, wo nyɛɛ adwuma no, ɔde wo kɔɔɛ na ɔkɔmaa wo adwuma, wasɔ wo nsa de wo akɔ hu mpaninfoɔ bi, nnɛ wo hu mpaninfoɔ no wiei, wawowɔ no ase ama nnɛ wo na wo hyɛ hɔ. Hwɛ no yie! Hwɛ no yie na ɛmmoa wo. Onipa dasani na ɛka ho na nipa dasani mmoa nipa dasani ama nipa dasani da kɔm nnipa bi nti. Na aburokyerefoɔ no koraa deɛ, wɔn mu bi, wɔn, wɔn ho yɛ me mmɔbɔ, bebree ho yɛ me mmɔbɔ firi sɛ, wɔte aburokyire hɔ a, wɔnim deɛ ɛkɔ so wɔ Ghana ha. Nti ɔtabiri sika ara, na wagye nnipa no adi, na ɔtabiri sika na ɔde abrɛ no sɛ, si fie ma me. Ɔtabiri sika na ɔde abrɛ no sɛ, yɛ adwuma ma me, because yɛ program yi so, bebree aba a nkurɔfoɔ de wɔn asisisisi mu saa. a ada no problem. Ɛnti no wei no deɛ yɛbɛtumi aka ne sɛ hunu neɛ wode sika ma no anaa hunu neɛ wone no yɛ business no hunu no yie sɛ ɔyɛ wo nua ɔyɛ wo nuanom no wonim obiara deɛ ɔbɛtumi ayɛ ɛna ebia wei so koraa no ɔnyɛ ne sister no bɔne da but adwene bɔne wɔ nipa tirim mhm. na mmom yɛnkasa adwene bɔne na mmom wo ne obi yɛ adwuma no na wosrɛ awurade sɛ awurade ma no nyɛ nokwafoɔ ma wo Fa mpaebɔ pa taa nnwuma bi a woreyɛ akyi, na sɛ woyɛ no saa de a, wobɛyɛ nkonimdifoɔ. Na sɛ wode w'ani kann na wo nko ara w'adwene ne adeɛ a, w'anwansa bɛsi fam. Mesrɛ maame no nso so, ma ne nkɔku ne nua no. Hmm, papa.
Ma ne nkɔku ne nua no. Ɛsɛ sɛ ɔboro nnua sɛsi a ɛno nso yɛ akyiri asɛm bebree. Ɛno nso yɛ akyiri asɛm. Ɛsɛ sɛ ɔboro wie a. Dabi. Ɔde ɔde oku a na ɔde ɔma nso so ada ase. Wɔnyɛ ne nyinaa ma Awurade. Ɔkɛseɛ yi ɔne di ɔne bi ase ma no. Maame sɛ wotie.
Because ɛnɛ na ɔyɛ wo sɛ akyiri ɔnya wo nyɛ wo saa bio. Na sɛ Nyame wɔ mu a mɛsɛ ɔno ara na ɔbɛhyehye no aba sɛ gye wo fie. Maame asɛm papa wohu sɛ ɛtaa si. Asi. Asi daa. Asi daa ma ɛma abusua ntam tete pa ara. Ɛma abusua ntam tete. Saa nneɛma, nneɛma wei ma abusua ntam tete. Ɛna saa nneɛma wei nso, ɛtaa si wɔ yɛn adwumam. Yɛn nnwuma a, obi wɔ hɔ a wabue n'adwuma, ne company kamakama, wakɔfa obi sɛ bɛyɛ ebia supervisor, anaa bɛmanager anaa bɛyɛ biribi ma no, na ɔpɛ ayi nipa no a ɔno n'adwuma no no, obi wɔ hɔ a na ɔde no akɔ ɔno so. Ɛno na yɛfrɛ no yi hɔ atena hɔ no no. Ɔreyi hɔ na watena hɔ. Na watena hɔ. Ɛɛ, maka ho asɛm, ɛnyɛ. Ɛyɛ anibere bɔne.
Ɛyɛ anibere bɔne. Ɔho na sɛ wo te wiase na sɛ wo bɛ ma obi abrɛ na brɛ no a wɔn kɔ brɛ no ɔde bɛ yɛ agyapadeɛ a wa bɛ kye abɔ so ɛɛ me feel sɛ saa de no saa suban na ɛwɔ wɔ wɔ yɛ mu bi ɛm sɛ I think sɛ papa Africans na saa ne nneɛma no wɔ yɛ ho paa abrɔfo nyina ɛwɔ mu mu na yɛ nhu ti yɛ nti ah. wohwɛ ɛɛ eh, eh, ɔmo movies ɔmo yi Philippians no mo ne adeɛ yi Obi gye obi agyapadeɛ daa. Ɛwɔ ɛka nipa ho. Nipa yɛ nibrɛfoɔ.
Cain ne Abel deɛ si yɛ. Bible mu nti ɛ eh, saa na ɛwɔ sɛ. Ɛka nipa nti wɔn ahwɛ nie na saa osintɔ no kɔ yi ne ho a wɔne mmagu ase nti obiara hunu deɛ wobɛtumi ayɛ ɛbɛ ɛbɛyɛ nimguase ama na mɛmma nyinaa adi. Wo ne obi ahyia osintɔ no hwɛ hɔ yie mɛmma osintɔ nkopie.

nti ɔbɛkɔ so ɔbɛkɔ so ahan dan saa. hotel na ɔkɔ bɛkɔ anaa. ɔ dabi o ne ti ɔba abere wɔ ɔbɛtena fie ɔbɛhan nkurɔfoɔ dan nkwadaa nso nyinaa ne ne nkasa nyame ankɔyɛ adom kora wakɔwu ntɛm. mekasa yi so koraa no ebi a ɔhu ɔhu sɛ ne ne nua mma no ɛna ɛyɛ ne ne ne deɛ nti koraa wankɔ children's home koraa ankɔfa nkwadaa yi bi mpo koraa antete wɔn mo. ɛyɛ asɛm ɛɛ. nti papa wei no maame yi sɛ wonwo a. Wonwo. Woyɛ obi a woahwɛ woapɛ baa wonnya bi a, ma papa ɛyɛ adva advisable sɛ wobɛkɔ akɔpɛ ɛɛ akɔgye akora wɔ children's home anaa? Ɛɛ, nokorɛ. Mpɛ ɛ ɛ Akanfoɔ ka asɛm bi sɛ, Nnɛ obi nhwɛ obi ba, obi hwɛ obi ba. Woayɛ ara mma ne adeɛ a, nkora bi nso so te baabi a wɔnni maame nom, wɔnni papa nom. Fa obi yɛ wo ba. Kɔ adopte bi na wo ne no ntena. na wo nso hwɛ no sɛ wo ba na aboa ama obi anya aduane adi. Menka sɛ nhwɛ wo nua mma, hwɛ wo nua mma, na wo adopte bi so so ka ho a, ɛyɛ. Ɔho deɛ meka yi. Wɔ papa, nka ɔ, meyɛ, meyɛ sure sɛ sɛ nka ɔ, ɔkɔnya, ɔnya nkɔla no bi wɔ children's home nka saa wei nyinaa ayɛ ma. Daabi o. Ana wandecide sɛ. Ɛ, children's home ba, ɛkyena ɔbɛyi wo ama na ɔbɛyi wo ama, ɔbɛyi wo ama. Saa. Yes, sɛ bonsam bɛwura ne mu na ɔɔdi na wayɛ yie.

Ɔse ne eh ne din Wayɛ ne AK hmm saa na wayɛ no wayɛ ne AK My friend is going through the same bullshit now Nine show Wate aseɛ ɔpɛ sɛ ɔkyerɛ sɛ n'adamfo bi so kɔ saa problem no mu saa Bullshit no deɛ ano ano ɔden eh wadaworoma Ɔse nine show papa
Yɛda Nyame ase.
Ɛna wensu so ɛ-ɛ-ɛ bɛn Asamoah ɔse bringing wo-ɛ-woman from GA to ɛ-ɛ-ɛ abroad ɛ-ɛ-ɛnɛ ɛ-ɛ-ɛ wei deɛ ɛm sɛ ɔde ba late mentumi ankan ɛnɛ program no ɛ-ɛ-ɛ mate ase foforo ɛɛ momfa nkyɛ me.

Prince Kae, Montana my favorite well done amazing interview heheheeii thank you Prince yɛda ase yɛda ase papa wonim sɛ nnɛ aha na yɛde comment kɔ ɛ ɛdɔɔso ɛ ɛhe ɛyɛ asɛm o aha ɛ ɛ ɛnɛ ɛ ɛ abusua ɛ comment no deɛ ɛdɔɔso yɛka sɛ yɛbooboo mu a ebi borɔfo no ayɛ aha na te sɛ na monim no wohu sɛ ɛna ebi mu odu mu a me metumi ɛn ɛnkyerɛkyerɛ mu nti sɛ manka comment a na ɛna ɛkyerɛ sɛ ɛsɛ sɛ wonum ɛlɔɔ yɛ.
Yoo eh maame asɛm ato wo. Ɔbaatan pa mepakyɛw hyɛ wo ho den wate. Ɛnyɛ deɛ wopɛ nie ɛso aba ne saa. Na deɛ ɛreyɛ paa ne sɛ, mpanimfoɔ se, aboɔ biara di ɔdasani aduane a ɛnyɛ ne ya sɛ aboɔ koko a ne nsa si ase kan. Na anka wo nua no nso so bɛtumi ayɛ adwuma saa na wasi ne fie. Wohwɛ ne nua, wohwɛ ne mma, wohwɛ wɔn ankasa so. Nanso deɛ woyɛeɛ anyɛ no fɛ. Ɛnnɛ, ɔde bɔne na ɛretua wo ka. Bɔne aba wo tirim, ɛyɛ wo sɛ ku no. Nku no. Mmɔ no dua na mfa no mfa baabiara. Na mereka asɛm bi akyerɛ wo. Sɛbi mprɛ du a sɛ ɔdasani bi ankyere boɔ, ɛna sɛ ɔpɛ ne ho anya ne ho a, ɔte sɛ kɔkɔhweredeɛ a ɔbutu kɔsuo anyɛ ne dea so. Na aboɔ a ɔnni dua wowɔ yi, sɛ Awurade pira ne ho a, Awurade bɛpira ho aka ho asɛm ama no. Na ɔkye no a, wo nnua no bɛbɛbu kotodwe wɔ w'anim, esiane sɛ Isaiah kae. Ɔse, Na wo nuanom a ɛpoo wɔn no bɛba w'anim, na wɔbɛbɛbu kotodwe, na wo nan ase mfuturo na wɔbɛtafere. Ɛbɛba no saa. Hwɛ, deɛ mmɔfra no ayɛ no nyɛ nhyira mma wɔn, ɛfiri sɛ wɔahyɛ wɔn da. Gyae su na pepa w'anim. Na gyae w'asɛm nyinaa ma ɔkɛseɛ yi. Mɛgye di sɛ deɛ ɔbu kokoa mu atɛn ne atɛn tenenee no, ɔno ne Awurade. Ɔbɛka w'asɛm ama wo. Na maame a wagye wo nua afie afiri ne nsam no, mma w'ani nnye. Na w'adamena na worebɔ ato w'anim no, sane sɛ wo nua no yɛ hom a, gu wo ne wo mma so. Deɛ woayɛ no anhu abusua anka. Yɛse gyae, wose wonyae. Ɛnyɛ wo sika o, ɛyɛ wo nua no sika. Nka sɔre firi mu na kɔ boys quarters no. Wanka sɛ ɔmma wo baabi ntena o, ɔse ɔde boys quarters rema wo, ɛso wo se mempɛ. Mepɛ fi kɛseɛ no nyinaa. Hwɛ no yie na hu na w'ataade koraa no ɛrehyɛ woɔ no, sɛ ɔnim w'ayɔnkofa a, ɛneɛ na honhom nim asɛm wɔ mu, woayɛ wɔn bɛdi atia wo. Hwɛ no yie. Mmofra, mo ne mo maame nkasa, na monkae adɔeyɛ a mo maame nua no yɛɛ mo ɛnnɛ na munni deɛ mo deɛ montumi nkɔ sukuu, ɔhwɛɛ mo sukuu, na sɛ wanhwɛ no yie a, sasa wei ɛbɛdi mo ne mo asefoɔ akyi. Ɛno nti monnwane nto Awurade nkɔpae Awurade akyɛw, na momfa nisuo nkɔsɔ mo maame no a moreyɛ no bɔne no nan mu, ka sɛ, Yɛapaw akyɛw, yɛne yɛn maame, yɛanyɛ yie, na mompa asɛmpa nka nkyerɛ mo maame. na moyɛ no sɛ ɛbɛyɛ nhyira ama mo. Yɛfrɛ me Rev. Isaac Adu. Wofrɛ me Paa Kwesi a, megye so. Wobɛtumi afrɛ me 0246 198827. Sɛ wowɔ problem a, wo deɛ frɛ me 0246 198827. Abapa Foundation ɛyɛ me foundation. Yɛboa nkurɔfoɔ, yɛde bi kɔ sukuu, paa wo paafoɔ ne adeɛ. Dwane toa yɛn. Wowɔ donation a, fa fa hɔ na frɛ number no ara. Saa nso so na wobɛhu me wɔ YouTube eh, Ɔbrasɛm TV. Subscribe Ɔbrasɛm TV, motivational message bebree wɔ hɔ. Facebook yɛ Paa Kwasi, me page no. Instagram yɛ Isaac underscore Edu 99, Isaac underscore Edu 99, anaasɛ Isaac Edu. TikTok yɛ Reverend Isaac Edu. Meda wase. Nyame nhyira wo. Yɛdase papa ne de mante Samew din o.
Oh! Ɔnyɛ fa kyɛ me mpanimfoɔ se sankofa wɔ yie nti yoo me wɔ aberanteɛ fɛfɛɛfɛ bi ɔwɔ sunwan abɔntene so ntaadeɛ a yɛ ɔpam no ɛhu na ɛfɛ ne ntaadeɛ ɔpam yɛ kamakama wotaa hu sɛ metaa hyɛ bi ba show yi so na tie saa me wɔ sunwan pɛnkɔ ase Queen of peace school mu a. Mesrɛ wo ahurukyerɛfoɔ Ghana foɔ wopɛ sɛ ɔware ne ontaadeɛ no deɛ ɛneɛ na woni problem ɔpam ataadeɛ te sɛ deɛ broni apam ɛno nso wobɛfrɛ Saamiu ɛwɔ eh, zero five four zero zero five four zero eight four one one one seven zero five four zero 84117 Follow no IG, Sami Fashion Diary anaasɛ Fashion Diary Facebook, Fashion Diary anaa Sami Fashion Diary TikTok, Sami Fashion Diary na kɔhwɛ ntaadeɛ egu hɔ, kɔpɛ bi hwɛ na ɛdeɛ asɛm a meka yi ɛbɛgye wo nsam. Ɔbaa Nyame nhyira wo. Ɛnyɛɛ no no ahaa ɛnɛ ɛnɛ aha na yɛde dwumadie no ɛbɛsi ɛɛ maame. Menim sɛ w'asɛm no a wode bɛto yɛn anim no, woanya mu mmuaeɛ. Mesrɛ wo, mɛnku wo ho nti na yɛn no, yɛse gyae su na wo so agye so wonsu bio. Nti maame, nsu bio. Ahaa, Nyame bɛhyɛ wo den na menim sɛ wo nsa nso yɛ dɛn? Ɛbɛka wo fie no. Ɛɛ, ha deɛ yɛde dwumadie no yɛ dɛn? Ɛbɛsi. Ɛɛ, Ahuju TV, yɛbɔ ɔseɛ da wo ase. Wate aseɛ? Ɛna Dichem su TV nso so gya ɔno nso so yɛ yɛ DOP papapa gya ɔno na ɛte camera no akyi a ɔrekyinkyim kyinkyim na ɔde toto to yɛ so ɛma yɛ ho yɛ fɛ yɛda mo ase soso sɛ mo nyaa mmerɛ tena ase ɛhwɛɛ yɛ na mo tie afutuo na mo de mo comments nyinaa nso so ɛbaa yɛ me din de Abby Montana wo hyia me na afrɛ me Montana mɛgye wo so yɛn hyia ɛwɔ Instagram Abby Montana GH, na yɛhyia nso so wɔ Facebook Abby Montana ɛna YouTube so yɛ Abby Montana TV GH. Mepatwɔ ayɛ a na wahyɛ na wa subscribe. Hyɛ Ahuju TV na subscribe. Hyɛ Tafo TV na subscribe. Di Kyɛmso TV so tuatua so. Yɛda mo ase bebree, yɛbɛsa ahyia. Mua bye.